Madumešiao Magagešo go tšwa go Kgadi ya Babinakwena, Sebutse ya Mphela Phatlane ya Mohlora Magatlo le Mošopeadi ya Monare. Magagešo nke le mphitišeng mo. Ke na le gore ge ke dutše le basadi re iketlile re tšere magang, ke kwe ba bangwe ba phenkgišana, ba kgantšhetšana ka taba ya gore monna o tšeiwa basading. ka ipotšiša gore go a kgonega magagešu go a kgonega gore mosadi a tsene ka lapeng le le theilwego ke monna le mosadi a hwetše monna a dutše tlhenkge ka matsogong a mosadi wa gage a fitlha a motšeng mosadi o kgona jwang go tsena ka gare ga lapa a thenkgolole hlogo ya lapa tšitširipa ya go ema ka maoto a e tšee ai magageso mphahlololeng mohlho mongwe ke nna ke sa kwešišego ga ke gane basadi ee re filwe dimpho tša go fapana go thwe mosadi o swara thipa ka bogaleng mosadi o filwe mpho ya go aga motse ka matsogo a gage gomme le mohla a sa hlole a sa o nyaka motse wo o kgona go šomiša ona matsogo ale a o phuma motse ole ye ke senkeng ke ikwe ke ya gore mosadi o na le maatla o kgona go go tsena ka lapeng la monna le mosadi a tšea monna mosadi a mo lebeletše a tšwa naye he magagešu ke kwa ke sa e kgolo ga botsana matšatšing a bolehono go tsogile lerole basadi ba fothana ka noga e phela ba tšhelana ka mae a go bola go bakiwa taba ya gore mang mang o tšeetse mang mang mosadi jwang magagešu go thwe mang mang o tšeetse mang mang monna jwang go kgonega jwang kganthe basadi ba ba filwe maatla ba filwe mpho ya go ba le maatla go tsena ka metseng ba tumola banna goba ba šomiša maletlana goba masela motse goba ba šomiša eng ba kgona jwang a re se maga gešo ke se nna ke sa se kwešišeng nna ke tseba rena basadi re filwe mpho ya go aga metse Jwale ke makatša ke ge jwale re tšea mpho ela re e šomiša bošaedi. Sebakeng sa gore re age metse, re agišane, re thoma go nyaka go phumelana metse ka go kgantšhetšana gore rena re ka tšeelana banna. Magagešo e re ke le botšeng nnete, a go na monna yo a tšeiwago mosadi, a gona. Monna ge a nyaka go ya go mosadi yo mongwe, yena ka boyena o a ikemišetša, A retolla pelo, a emelela ka maoto a gagwe, a tlogela mosadi wa gagwe, a leba mosading yo mongwe. Ga se mosadi yoo a kgonneng go mo tšea, ke monna yo a kgonneng go tšwa a ikiša mosadi, ga a fihla o re, Ke nna yo, ntšee. ga gona mosadi wa go ba le maatla go kgona go tšea monna yo mongwe monna ka bo yena ga ya nyaka go tšeiwa o a tšwa ka lapeng la gagwe a ikiša mosadi yo mongwe a re ke nna yo ntšee gomme le mohla a nyaka go boya o retolla pelo a boya ka gae ga a sa nyake le gona ke di bona ke yena maele ya ka ke gore a re tlogeleng go lwa magagešo re lwela dilo tša go se re selo dilo tša go se kgonege ga gona mosadi yo a filwego maatla goba mpho ya go kgona go tsena ka lapeng la mosadi yo mongwe a thenkgolla hlogo ya lapa. Hlogo ya lapa ke yona ka boyona e kentšhago ya re, Ke nna yo basadi ntšeeng. Magagešu, ge e le gore go na le mo ke le phošeditšego gona ka polelo ya ka, nkineleng diatla meetseng, ga e ke e senya e sa agela. Agee.